my country people una welcome back to my channel today child custody battle between lord lamba and the baby mama wey be say dey call queen atang dem don adjourn am for court today as lord lamba fail to show up for court So a magistrate court for Oba, Lagos State don adjourn the court case, the child custody proceeding between both parties. E don adjourn am from May 23rd to July 18 of 2024. The report wey be say we dey hear be say the case suppose they suppose do the case today wey be may twenty third twenty twenty four but lord lamba e no show up im come send even im lawyer sef no come so di lawyer come send an assistant make di assistant go go represent am for court imagine a case where lawyer no come di person wey be say dey sue person because na lord lamba dey sue queen na e no still show up those of una wey be say know di story Queen after her um Big Brother Naija shine your eye season wey be say she do twenty twenty one, she started dating Lord Lamba. She come welcome her pikin on Sunday, December twenty five, twenty twenty two. So for March twenty twenty four, she come marry that her husband wey be say dem dey call King David. Around that same time wey be say she marry David, na im Lord Lamba come drag her go court over custody of their daughter. two of dem don dey date after she born the pikin finish the guy e reject the pikin according to wetin we dey hear from the street e reject the pikin when the girl carry the pikin go give the mama the mama say make dem do DNA test to check am say the pikin no get Lord Lamba nose later na some after some time Queen come come online come dey cry that period how Lord Lamba take dey pursue other women how e take reject the pikin even during the pikin birthday e no gree post the pikin for e page as two of dem agree so tey fans come dey insult her that time say she did not get shame say she was she dey very desperate even when she dey for inside big brother house the way she take dey pursue white money up and down she come come out now she don dey pursue lord lamba she wan use pikin take trap the boy now the rumour wey be say people carry that time few months later with everything wey be say go on even with the baby another man come come from somewhere accept her for who she is even the boy family accept her the way she be the wedding come take place that same time na lord lamba dey sue the girl say he want custody of his child say he no go gree make another man raise the pikin for am so wetin the report for street they talk say when e reach time for the court case wetin lord lamba dey do be say he go follow for back dey go attend court so that queen no go come queen no go know say they don put the time like this so he go follow for back he go go court she no go dey around so that by the end of the day he go win the case e go come be as if queen no dey serious about the pikin thing come backfire because person come let queen know say see wetin dey sup o she come come court lord lamba no come come this time around so they come adjourn the case make una take note till today from wetin we dey hear he no dey send money for the pikin upkeep according to the person wey be say dey mediate between the both of them to try to reconcile the both of them till today lord lamba he no dey send money for the pikin upkeep reason wey lord lamba give wey make am no dey send money for him own blood na be say dem no dey allow am see the pikin and queen on the other hand she no dey bothered about him sending money because she her husband hold money and she she hold money too all the all the woman want be say make they just allow her and her pikin make they dey together because now she go fit give the boy and as in now she go fit give the baby girl the upbringing wey be say she deserve for those of una wey know lord lamba looking at him you go know say the guy is meant for the street Ehen, there's no how he can take care of a baby girl a girl for that matter

Queen try wey she even allow Lord Lamba even enter the pikin life. Ehen, pikin wey be say you first reject, e no suppose answer that boy name at all. Another person come come come say, please lady stop having children with wicked men. The next one say make una know, make una dey know who una dey open leg born for o. Another one say person wey no dey serious, he's just paying that queen move on. Lamba trying so hard to be a bone in the neck. no reach because queen sef her husband her husband family the husband get many brothers anyhow wey lord lamba want am dem go diga am see me dem never arre arrest verydarkman now i dey very sure say that one for come out come dey run him mouth you don see am now talk say lord lamba no gree come court no believe say another man go fit accept wetin him use anyhow throway he no believe am for him life na him make he dey see say he dey pained

Lamba better just forget about everything and just move on with your life because fighting a mother and a child, you no go fit you no go fit work out in his favor. Una take care, una bye.